go bomma ka moka motheeletši nna ke re go lena ke re modimo a tšwele pele a le šegofatša modimo a le direng ka botho bana ka moka goba baswa ka moka a re no tšeng sebaka se ba le theeleditšeng ga no mo leng gona gaufi le mme wa gago e no mo lebelela ka mahlong o mmotše ka mokgwa o mo ratang ka gona ebile o mmotše ka mokgwa e le gore o bohloka ka gona ka ra bophelo ba gago ka baka la gore bomme ke batho ba e le goreng ka nnete motheeletši ba tloga ba raloka karolo e boima ebile e bohlokwa lefaseng le re phelang go lona mamhle ke tlo tšea sebaka se ke bolela ka bomme ka baka la re ke letšatši la bona bomme ka moka ba le theeletše le ba la hlogonolo go tlo kwa ditaba tše ke di swereng je le gore modimo o nyaka gore le di tsebe ke gale re le phela le le bomme mara le sa kgone go lemoga tše dingwe ka baka la dilo tše e le gore mohlomongwe lefase le leka go le hlalosa ka baka la batho ba bantši re leka go ba se re leng sona ka baka la se re se dirang mara re lebala se re leng sona ka se modimo a re fileng sona motho o mongwe le mongwe ga a belega mo lefaseng go na le mpho ye modimo a mo fang yona ka gare ga gage go fetiša se a se dirang mo lefaseng ke a tseba re se re se dirang mo lefaseng Ke se mohlomongwe se tšweletšang dikenywa tše se le goreng re sona mola le gore ba bangwe se ba se dirang mo lefaseng ga se se se tšweletšang dikenywa sa tše ba leng sona ke se se tšweleletšang se ba batho ba reng ke sona mola e se sona ba bangwe re se re leng re ipotša re se re leng sona ka baka la mešomo e re e dirang mo na le gore ba bangwe ba rena a re ešo re šoma mara re se re leng sona ka baka la mpho ye modimo a re fileng yona ka gare ga maphelo a rena motheletši o swantse o kwešišo ya gore re batho ba e le goreng ke gore o seo leng sona ka mpho ye modimo a o fileng yona go fetiša seo se dirang mo lefatsheng se se identifyang bowena mola o le o se sona a ke tsere ke tlhalosa ka sepedi sa mannete na e re ke bja ka sepedi se bonolo ngwaneše gore Go na le dilo tše dingwe tše di re identify-ang gore ke rena bomang ka baka la mešomo e re e dirang mara botsebotse e se selo se re beng sona go tšwela ka mpho ye Modimo a re fileng yona. Ba bangwe re šoma mešomo ya bo doctor mara botsebotse e se gore re tswetše gore re be di doctor ke ka baka la profession ye ke tšwago go e dira sekolong ya gore ke be doctor. Ba bangwe re tswetšwe re swantšwe re be ditokta, mara ra palela ke go ba ditokta. Mara re swanela tšwela pele ka bohlale ba Modimo, re kgona go identifya some of the things re di fixa ka gare ga community. Jwale go bohlokwa gore motho a tsebe se a leng sona go fetiša se a ipotšang gore o sona, a se sona ka baka la dithuto goba ka baka la profession. ya bago le yona wa gola gore mohlomongwe o re seo beng sona ka gare ga bowena ba gago o seele le sekolong o swere profession ebile e le taba ya gore o tloga o nyaka go tšweletša tsebo ya mpho ye modimo wa go fileng yona e kgona go thuša setšhaba ka baka lana le go ya setšhabeng o ba offera the service goba o thuša setšhaba ga o ba thuše ka baka la re ke profession fela o ba thuša ka baka la gore ke mpho ye modimo a go fileng yona ebile ge o e dira ga o sware ke stress ebile le go ya mošomong ga o lakalele ka gore o a tseba gore nto ye ga ke e diriše ke gore ke yela ka baka la gore ke kwele tlala ka gae ke e diriša gape ka baka la gore ke mpho ye modimo a mfileng yona gore ke kgone go fa service mo setšhabeng sa gešo ande le ge batho ba ka sego fe selo ba sego bethele matso gore you are doing a great job ka baka la re ke mpho o edia ka phišagalelo ka gara bophelo ba gago ga o hloke motho mongwe gore a go bethele matsogo ba go botse gore you are doing well ka baka la o a tseba ntho o tswetše le yona ebile o e dira perfect and a gona motho yo mongwe ya ka e dirang ka mokgwa o e dirang it is unique ke ya gago and ke ye modimo a o filego yona gore o sebe setšhaba ka yona motšweletši ke rana ke le ka gona o hlalosa gore bomme go na le rolo ya bohlokwa yo le goreng go le mme o a e raloka mo setšhabeng batho ba bantši ba fila o ka re bona ga se bona bomme enough ka baka la gore go sena ntho ba kgona go e provide motlhomongwe ka gae motlhomongwe o mme a o šome o fila o kare Ke mma mara ge ke mma enough ka baka la gore bana ba ka ka hloka le go ba rekela sela le sela ke tshepetše mmušo e re ko botše mme ga o mme ka baka la mošomo o berekang ga o mme ka baka la so se fang bana ba gago fela o mme ka baka la re o kgethile ke modimo goba mme mo lefaseng le re be le sone the fact ya gore go na le peo yeo e tlišitšeng mo lefaseng and you are playing a role ya go hlokomela le bana ba gago ka mokgwa o ka kgonang ka gona ntho engwe ke role ya gago never despise that moment ye modimo wa go fileng yona and ebile se ka ba wa regreta goba wa itshola wa file o ka re wa ntlho mongwe o dirile phošo ya gore o play that role ka gara lapa la gago tseba gore modimo go kgethile le lapa lewe la gago gore o go file lapa le le go lekaneng le maikarabelo a go lekaneng le bana ba ba go lekaneng le molekane ya go lekaneng di-situation ka moka modimo di qadile a go fa ka baka lare a tseba gore you're strong enough go ka kgona go di handlela never ever in life o ke nyatšofile o kare ke phala ke bosemangmange ba kgona se ba dira se nna ke no dula ka gae ga gona ntho e ke dira tseba gore the fact ya gore go na le batho ba e le goreng o kgona go ba madara go na le batho ba e le goreng ka ba e tšwaka ga e ba fitlha ka ntle ba kgona go preka ka ona bare gape nna mama o re nna mama maabane re jele so ka baka la re bomma ba tšwa ka ikae ba re boela le sešimo ntho e bohlokwa ka baka la re there is somebody somewhere wa prekang ka wena wena e le go ka sebe wa prekang ka wena a re nna i have a mother is because you have a role to play ka re lefase le re phelang go lona jale mo bophelong A semata jwale ka mme, o se ka ba tsoga o nyaka go identifya role ya gago ya bomme ka tše di diragalang mo lefaseng. Modimo a re fa go tshwana, ebile Modimo a ka se tsogile a re file go tshwana. O mongwe o mofa se, o mongwe a mofa se, mara ka moka le ka tlase ga umbrella ya gore le bomme. mo lefaseng le re phelang go lona jalo mamotlha re tlo bolela ka bomme kudu motheeletše ga ke na tsebo e ntšhi ka bomme ka baka la gore ke motho wa monna nna ka mathobela molepo ke mopedi ya bapedi mara ke tlo no tsopola ka bonnyenyane go ya le ka lentšu la modimo ke leka go no tlhatholola le go kgothatsa bomme ka moka ba ba theeleditšeng go no re tsebang gore le ba bohlokwa mo lefaseng le re phelang go lona nto ngwe e beng obvious e ke nyakang go no e bolela ke gore lefase le tletše ka batho ka baka la role ye playang ke motho ba reng ke mme ge e be go se ka ba le motho ba reng ke mme go thoma ka buka ya genese chapter 1 from verse number 1 ge e bolela ka mathomogong ge modimo a hlola legodimo le lefase e bolela ditiragalo ka moka go fitlhela ge ebile modimo a hlola a tama a ba a fetša a ntšha mosadi kgopong ya tama tiragalo ye ge be modimo a se ka ba a e dira ka tsela ya gore mosadi a tšwe go atama mmamohleng ke be re sena motho o ba mmitšang gore ke mme goba ke mosadi ka baka la gore modimo o tsebile gore lefase gore le ya te le oketšege letšatši ka letšatši go hlokagala motho wo bo re mmitšang gore ke mme a ka kgonang go tšwela pele a oketša lefase le Monna na a ka se kgone go dira taba yeo a le noši, mara go be go hlokagala gore go be le motho wa mosadi o go sasa go tla ba le peu ye e reng ge e lebelela ya re ya mmitša ya re, Mma. Mma o raloka karolo ya bohlokwa mo lefaseng le re phelang go lona. Motheeletši e re ke hlalose ka boripana e le ge re tla ba re ya le mangwalong go a go kwa gore na gabotsegabotse mme o raloka rolo ya mohuta mang mo lefaseng le re phelang go lona. Potšišo ya mathomo e tlo ba na ge re bolela ka motho o re reng ke mme goba motho wa mosadi re bolela ka eng ge re bolela ka mme re bolela ka bong goba diety mme is more like it's not like a title ye le goreng o yela goba motlhong mo profession ye le goreng o yela sekolong goba mme mme ke diety ke e jwale ka semelo ke ntho e le goreng motho a e develope o no ba yona ka baka la re ke mpho e le gore motho mongwe le mongwe wa sesadi modimo o mo file yona re a tseba gore motlho mongwe e ka ba e ya le ka mengwaga goba motlho mongwe e ya le ka mokgwa re lebelelang ka baka la gore mme ke motho e le goreng o na le ngwana mme ke motho e le gore mara ge re e lebelela ka another eye ka leitlho le lengwe kore mme ke bong bong ke diet kore Gomme go na le batho ba e le gore mo lefaseng ga bana bana mara ke bomme ke tlo itlhalosa na wa e ke e bolela so rena ka leitlho la sebotho re lebelela gore mme ke motho wa nago le bana wa tswetše go peu mo lefaseng bana ba re ge ba mo lebelela ka mogae ba mmitša mme ge ba swere ke tlala ba kitimela go mme ge o tshwentše ngwana o kitimela go mme ke ka baka le rena babedi ge re tshwenyega ntho ya mathomo ge motho a tla le kare ga tlalelo o bitša mama ke ka mokgwa o tlhago e bego ka gona jalo motheletše mmake bong ke role ye motho wa sesadi a e ralokang ke karolo ye motho wa sesadi a e ralokang ka gara lefase le re phelago go lona ke tlo itlhalosa gore na e reng ke e bolela ka tsela ya motšheletše ka baka la gore go na le phapano gare ga mosadi le mma ka baka la gore mosadi ke motho wa go ba le popelo mola eh, eh, mma e le motho wa sesadi wa popelo ebile a kgona go tliša peu lefaseng not only go itliša e fela motho o ebile a kgona go tšea le maikarabelo a go itlhokomela motho owe re ka re mmitša mmang ka re ba ke se tlalosa kudu ka go tsebalega mara motheeletše ke bonnyane bo nka bo tliša mme ke motho ke re mosadi ke motho wa sesadi wa nago le popelo mo na le gore mme ke motho wa sesadi wa bego le popelo akeng mara ebile a na le maatla a tšea le maikarabelo a go hlokomela seo e le gore popelo e kgone go phorotsosa peu ya gona mo lefaseng a tšea maikarabelo ka moka a go kgona go e hlokomela e ka ba e le gore peu yeo ga e tšwe popelong ya gage herself mara hwetša gore o kgona go tšea maikarabelo ka moka a go kgona go hlokomela peu yeuwe ka mantšu a mangwe go na le batho mo lefaseng ba e le goreng ba paletšwe ka baka la ka mokgwa modimo a ba bopileng ka gona goba ka mokgwa wa will ya modimo go rata ga modimo ba e le gore ba tlile lefaseng ga sanka ba producer the seed goba peu goba motho ka mantšu a bone ga ba kgona go belega motho ebile ba fitlhile to an old age mara since their lifetime mo le bophelong ba bona ba kgonne go tšea maikarabelo a go hlokomela dipeu tša dipopelo tša batho ba bangwe a ke tsere ke bolela ka sepedi sa go hlokana ge ke re popelo le tla ntshwarela gona fo motheletše ke hloka leina le lengwe le nka le bitšang mara e no ntshwarelang gona moo ke batho ba e le goreng ba kgone go hlokomela Peu ye e lo re protšisitše ke popelo ye nngwe goba mosadi wo mongwe, mara bona ba tšea maikarabelo a gore ba tla godiša peu ye nngwe. Ka mantšu a mangwe, ke motho wa kgonang go tšea maikarabelo a botswadi e ntše e se ngwana wa gage, mara mo hlokomela goba go fihlela ene le ngwana wo a re a mo lebelela a mmitša mme, mara e ntše e se wa gage wa madi. Motho yowe o sa wela under the category ya go ba mma ka baka la gore Mma go ya ka leihlo la semoya a se fela motho wa kgonang go protšosa goba go tliša peu lefaseng mma ke mosadi o e le goreng o tšee maikarabelo a sesadi that is why kere mme ke bong bong ke tayeti kore e re ke tlhaloseso morena jesu gore gore e ba mmitša ba re morena jesu kriste the word jesus ke leina la ke le ke lebitso la gagwe mara the word christ ke tayeti ke semelo like ke ntho e le goreng ba e identifile mo go yena gore motho o ke mokgethwa is anointed ka baka la dilo tše a di dirago jale mosadi le yena gore re re motho o ke mosadi ke ntho e le goreng ka moka motho e le goreng ke female ke female ke ka baka la re no lebelela ra bona ka dipopo le dilo ka moka ra bona re motho o ke mosadi he's a female mara go ba mma ke role a se ntho e le gore batho ka moka ba yona ke role re go identifya go ya le ka dilo tse o di dirago le go identifya go ya le ka role ye o e playa mo lefaseng le re phelang go lona ka baka la moteletše ke tlo ipolela ka mokgwa mongwe le ge e le gore e ka no ba offensive ka polelo ya Sekgowa gore e ka no tliša o kare e ne phapano ka gare mare go na le bomme ba e le goreng ba tlile lefaseng they produce that seed motho a tšee ngwana wa mmelege mmeleng wa gage a fetše a mo lahlele ka ra dustbin a ye go phela lefaseng a re yena ga a na ngwana motho yo mongwe a tle a mo tšee a ye go mo godiša tsatsa a sa tsebe motswadi wa gage ngwana yola a gole a tseba mmage e le ola a mo godišitšeng mola le gore mmage wa mmadi o sale ya mo tšhabela ebile go ipotsa gore a sa phela Nna go ya ka nna ngwanešu kore ge ke tlo bolela ka role ya go ba mma ke tla bolela ka motho yo a godišitšego ngwana ola gore ola ke mme mara ola molahlile a cants nka se mo fe crown ya gore ke mme ka baka la ga a tsebe go play the role le maikarabelo a go ba mma ga a tsebe go ba mma yena ke mosadi wa popelo mara ka title re ka se ka ra mo fara re ke mme ke tlhalositše botse gona foo. go gobala lentšu la modimo bokeng ya jesaya 54 from verse numbers 15 lentšu la modimo le re fela morena yena o re gane mosadi a ka lebala lesea la gage a se rate ngwana yo a mmelegego le ge eba a ka lebala nna nka se tsoge ke lebetše Lena setšhaba sa ka. Modimo o ba leka go fa hlathollo fa ka mokgwa e le goreng o re rata ka ona gore a ka seka a re tlogela o re mosadi yena a ka kgona jwang mosadi a e re mme e re mosadi mosadi a ka kgona jwang go lebala lesea la gagwe that is why lentswe la modimo ga le re mme a ka lebala ka baka la gore motho ya lebalang lesea la gagwe go ra a play a role of go ba mma ka diso lentšu la modimo le re mosadi ka baka la rege motho yo le goreng o kgona go hlokomela bana ba gage o kgona go tšea karolo le maikarabelo ka moka a go play this role ya go bomme motho o lentšu la modimo le modimo o tloga a mo recognize jwale ka mme ka re mme ke bong ke semelo ke ntho motho a e dirago Mme a se motho fela ka ge a tliša peu bana bešo gore nna ke le mathobela so ke late mama wa ka ke mmitše ke re mmawee ke ka baka la re ke kgonne go lemoga role go tloga bongwaneng bja ka ka bogomme a e ralokileng le ge ke lebelela basadi ka next door ba godiša bana ba bangwe but i know gore go na le mme ka lapeng ke mme wa ka ka baka la dilo tša ntiretšego tsona ge ke gola o nnyantšhitše ke sa lo monnyane a ntlhokomelang hlapišang tiša dilo tše ka moka a me ka sure gore le ge ke namela mohlare a ke gobale o a mogala re tloga mo mohlare nke e bontšha lerato la gore o hlokometše ngwana le go mo e le goreng ke kotsi gore a se ka wela le kara kotsi a played role ka moka ge ke swere ke tlala ke kitima ke re mma ke swere ke tlala mphepa ntho ne ya developa lerato between nna le mma waka gore le ge ke le gole ke le kae goba kae ke a tseba gore ge ke swere ke tlala goba ge ke na le ntho ke nyakang ke kitimela go motho wa sesadi o ke mmitšang gore ke mma lebaka ke eng na there is a role ya kgonang go e raloka ka gara bophelo baka a ntlhokomela a nkgodiša ke kgona go mmitša mma jale o ka phapano moteeletšo go na le batho ba e le goreng ge ba gola ba ile go khumana ba le ka ramotse go na le motho wa monna go na le motho wa mosadi go na le bana ka moka ba šupa ba re mma ebile ba re papa motho o la gola ka tateng ya gore mmashu papashu and-e batho bale ba seke ba mmontšha gore na se rena batswadi ba gago ba senama Re no ba le bohlokomedi ba mo godiša go swana le bana ba bona ba semadi. Ngwana a gola a tseba mma e leo papa e leo goba go fihlela a fihla age e le gore ba thoma go dula le yena fase ba mo hlalosetša ba re ngwanaka gape go re bona re le jwale a se rena batswadi ba gago ba senama re dilo ba di go godišitše setori se se tabaši rena gwa se reng gwa se reng gwa se reng go bona re feletše re bile re kgona go go godiša wa ba ngwana wa rena. Ngwanona le ge mohlang a ka kopana le mmage wa senama a šetše a falekana le nna mathobela-molepo a le ka tsela ye, go yo ba boima gore a ye go lata mmage wa senama a mmitše mma. Lebaka ke eng na? A se a ba a godiša ke yena ka role ya bomma, o godišitše ke mma wo a tsebang e be e le mmagage go tloga kgale le ge e se mma wa gage wa senama o tlo no tšwela pele a ba bitša mma le ge a ka fetoga a re no e re nke go mma wa ka ona mara ga e tla ka molapele o tlo no tšwela pele a re mma wee papa wee se se bontšha ka botho gore taba ye ya goba lentšu le mma ke bong ke ntho e le goreng e tšwa from what a person does e tšwa from nto motho role ye motho wa sesadi a e ralokang ka gare ga maphelo a batho goba in the society go na le batho ba bangwe re ba bitša bomme ba basadi le ge e le goreng e no ba taba le gore re ba tseba mo communityng ka baka la lerato le teo e ba e le goreng ba swara bana ba bangwe ka gona bana bangwe o tla no fetsa ba re mmamangmang mmamangmang not fela ka hlompho mara le ka taba ya the role that they are playing ka gare ga community ke bohlokwa ba go ba mme jale motheeletše challenge e tlišang go lena bomme ka moka ba le theeletšeng ke gore O se ka ba mme fela ka gare ga lelapa wa re ka rena bana ba ka šiba ke nna mmago bomangmang ke nna mmago semangmang ipotse o re nna ke nyaka go ba mma setšhabeng play that role even in the community gore le ge batho ba go bona go rotoga ba re o se kwa tshwenyega nna mmašule ena le ngwana wa sena mmago wa senama mara a tsebe gore there is a woman in this community o e le goreng ge ke nyaka mayele a bophelo ke ya go yena o be le bosesenyana ba e le goreng ge ba gola ba tseba re there is a woman in this community o e le goreng ge re gakanega ke tša sesadi re tšhabela go yena re a tseba gore go ne o tula kgauswi le yena o tla go ruta sesadi a go godiša gabotse ba go bitše mma le ge e le gore a se bana ba gago ba madi nthoe ke bong ke role ya go ba motho wa sesadi in the community and-e ka tsela ye nngwe ngwaneso modimo o tšwela pele a go okeletša bophelo ka gore a kgona go bona mogola wa gago wa go phela gore o kgona go godiša le go hlatla bana ba lefase le ba e le goreng ba hloka batho ba ba ka ba godišang jwale ka sesadi jwale ka bomme ba sepedi ba fela ba re ke re ke se ka ba ka e bolela ke re ke tšhaba baditi ke e bolela ka sepedi kare bolelo tše dingwe re no kgathakgatha kare ge o ka re o bolela motheletše o tla ba o šetše o sentša goba mme ngwana ešo ke role nngwe ya bohlokwa yeo e le goreng e bohlokwa kudu o le mme gore o e lemoge gore Modimo o fa maikarabelo a go ba yona and ge o ka se raloke ka gabotse ke a tseba re batho ka moka re filwe maikarabelo mantlha ke tšatši la make no ra kono bolela ka bomme goba mme ke role yeo e fang ke modimo and modimo o fa le maikarabelo a bo yona ka mantšu a mangwe ge o le mme re ke e bolela so Ge o le mme, o sa raloke karolo ya gago ya go ba mme. Bana ba hlalana le naga e seng ba ba gago fela, ke bolela ka bana ba community. Ba etšwa tseleng, ba dira sela o ntše le gona o ba lebeletše o sa raloke karolo ya gago. Nka no re go wena ka re, Modimo o tlo go sekiša ngwanešu ka baka la gore go ba mme ga se ge fela o kgonne go tliša peu wa ba le bana ba bararo ba bane ba bahlano wa namara bana ba ka šiba nna i only care about this children ke ba modimo a mfileng bona ke ba ke tlo ba godišang i don't care about ba bangwe gore wa mang o ya kae o nwa bjala o tsuba eng a e nyake nna role ya go ba motheeletši ke go hlokomela go ya le ka mokgwa wo Modimo a go fileng ka gona. It's a role that you should play in the community. The powerful thing ke gore go maatla jwang go hwetša o le mme o bitša le ke ngwana o mongwe o swammela ga mme ke ne bonnete ba bomma ka moka ba le theletše le ya e fila o fila pride yela ya gore wow a se bana ba ka ba ka ba belegeng ba mpitša go mma fela Le bana ba ka nexo ge ba nkgwelela a ba re mma go mathobela ba re mmawee ba mpitša mma ka teng le wena wa e fila gore wow a se nna mma go mathobela fela ke mma go semangmang ke mma go semangmang ke mma go semangmang that is important e bohlokwa and-e e finiša so good gore go raya gore ga ke mma ga ke play role ka lapeng fela even le mo setšhabeng batho ba mpona jale ka mme a re bego a re be bommago setšhaba re se ka ba bommago mathobela fela a re be mo bommago setšhaba le batho ba ka ntle ge ba re lebelela ba bone bomme e ba mma wherever you go e rile go sepela ka re ka tekisi o feel like ke mmago bana ba e rile ge o le morutiši sekolong o re ke mmago bana ba e le ge le gana kwa mošomong bana ba e le goreng ba bereka le wena e ka ba e le gore mohlomongwe ba ka godimo ga gago ba ba ka fase gago it doesn't matter the position mara play the role of being a mother Ra o kara karolo gore le ge re le mešomong re na mathobela re file gore there is a woman in this, in this workplace o e le gore ge re wela ka re mathata ge re kopana le mathata a bophelo goba mohlomong go bomathobela re sa lebeletše kua le kua re kitimišana le tša gore re kgone go tla go ba bopapa ba semangmang goba banna ba ba semangmang mara re tsebe gore go na le mosadi o e le gore Ge re kopana le go gakanega ke tle re gakantšhe ke tša bophelo, we know where to run to. Re a tseba gore go na le mosadi wa kgona go raloka karolo ya go ba mma, mma semangmang re kgona go tšhabela go yena. O tla ikwa le wena o e feeler gore I am a mother. ke sa le gore bomme ka moka ba e le goreng le na le bana ka gae ga le plata turela ga le bomme o sa le mme mara challenge ya ka ngwane sho ke gore let's push to a point mo e le gore le ngwana o e le goreng ga ana motswadi ana motho o a ka llelang go yena go na le malapa a mangwe ngwane shole o ka ntlhatsela motheeletše gona mo o leng gona a e le goreng ke gana mo seterateng se re phelang go sona bana ga bane batswadi ga ba neng ba tšwele taolong ka bakela ba hloka motho wa ka playang that role in their life a ba ruta go ba bana ba ruta go gola ba kgona go phela gabotse ba bangwe bophelo bo šetše bo ba tlhakatlhakantšhitše ka bakela a sanka go ba le motho wa sesadi ba mo hlwekile not only gore ke ka thogako ngwaneso ge ba šalla ba gola ka tselana is because god already have appointed somebody in this community e no ba le gore mohlomong o tšhaba calling ya gage wa ka kgona go playa that role a go godiša batho ba uwe e ba phišagala e swantse gore e tswe ka gare ga pelo nna kere gona kere ge o le mme wa mohuto uwe o tseba gore o na le phišagalelo ye uwe ya gore o kgona go godiša le motho e sebe ngwana wa gago o se ke be wa boifa modimo o e beile ka ra diatla tša don't care gore na batho ba bangwe ba tlo reng don't care wa re o mo rakela dieta ba rena e reng a rakela dieta mona a tseba ba gaga ba nepherete god will take care of you god will do the rest play a role ya go ba mma ene o tla bona modimo o tla go šogofatša nako nngwe batho go direla batho tla ko ba rena go reng o rekela ngwana semamang gempe mola o tseba re ngwana wa gago o a di-shorter a na tše di enough it doesn't matter ngwanešu what you are doing you are playing your role you are playing your part and god will see you through modimo ke yena a tsebang dilo ka moka ge modimo a go kgethile ngwanešu o hlokomela batho ba bangwe god will make sure ya gore family ya gago le yona wa e hlokomela batho ba bangwe re a seketsa ka baka la re lebeletše re ka moka re swere lofo ene re hlakane ka moka go no šala two slide two slide yene wo bana ba gagwe ntše ba bahlano ba ka seke ba kgona go tlo e, go e aroganya mosegare just take it and give it to somebody and god will make sure ya gore during the day bana ba gago ga ba bolae ke tlale go na le tabeng ngwe ngwe lešo e le goreng re fela re tšhaba go e bolela ka baka la re e fela e go le dipolelo Ke taba ya moneelo ya go giva gore giving is more powerful not only in the church but giving also in the community. It makes a breakthrough in your life. Go no ipotša gore nka se ke ka no phegelela go no hwetša ke soko go humana borothoga tee ka letšatši ka mo lapeng ke ka baka la gore go na le role ye nngwe o swanetše o e play ka gara maphelo a batho ba bangwe mara wa šeka wa re o a seketša ngwanešu nna re ko go botse go na le maatla ka gare ga go neela gore ga o ka no fa motho o mongwe a tswelang a swere ke tlala modimo o le make sure ya gore that thing it continuously e no tswela pele e multiple so that bana ba gago ga ba bolae ke tlala o tla kwa batho go e fo ba rena gore ntšhe mola o tseba gore wa hloka ke ya ntšhe ka baka la re ntho it's not enough i will give it to god and god will give me more ngwanešu If that is your role, play it and God will see you through. Modimo tla tšwela pele a go šegofatša. Another role of a woman, mosadi ke motho wa go gomotša. A gona motho mo lefaseng ke a tsebara sometimes e ba vice versa mara mo lefaseng re le bana ka moka re a tseba ke e bolela from experience we know gore if ke na le bothata ke le ngwana motho wa mathomo ke ke timelang gona e le goreng ke easy target ka lapeng ke mma ka baka la gore mma ke yena motho e le goreng batho ka moka ge re kitima re nyaka bothata before re tla ya go motho wa monna re tla re papa we re na re kitimetše go mma mma ke yena a tla tšeng ditaba di fetišetša di šao papa re gape papa o oh, kwa ditaba di so mathomela o kopane le bothata napile ba thoma gore mmitšeng re tla re ko gore taba tša ge le reng mara motho wa mathomo o e le gore a o le ranto is a mother mosadi goba mme Mma, ke se ka re mosadi, mma ke motho wo e le gore o raloka karolo ya bohlokwa le go re homotša ge re nyaka khomotšo re kitimela go mme ngwana mongwe le mongwe le mongwe ga a lla o kitimela go mma ga ga a nyaka go homotšwa kare o a tseba gore go mmage ke mo a humanago comfort gomme ke mo e le goreng it's a comfort zone go ba ka radiatla tša motho wa mme. a ke tsere ke tlhalositše botse nako go bala boka ya jesaya 66 verse number 13 lentšu la modimo le re ke tla le gomotša kwa jerusalema bjale ka mosadi ga a gomotša ngwana wa gagwe modimo re ke tla le gomotša bjale ka mosadi ge a homotša ngwana wa gage se se re bontšhiša gabotse gore modimo e swantšhiša seswantšhišo sa gore nna jale ka modimo ke tla le homotša ke le modimo ke le magodimong jale ka mosadi o re swantšhiša ka mosadi kare o lemogile gore mosadi ke motho ya homotšago mosadi ke mohomotši ge motho a nyaka go comfortiwa goba go homotšiwa goba go impresiwa mosadi ke motho wo a beng a fileng that gift ye le gore o kgona go embracea motho motho a fila embraced goba motho a homotšega batho ka moka ka re nyaka go homotšiwa re kitimela go motho wa mme because we know gore ko go mma ke mo re humanang a comfort zone ge ngwana ka moka e ba ka re ba raloka a na le bagolo ba gage bobutiage bosesege ba mmetha ka bohloko gore ba raloka le yena ba mokwiša bohloko o oh, wa tlaleya go mmago nto motho o makitimela mo a tseba gore motho o mo impressa ke go mmage i know gore sometimes it happens gore ngwana ye go papage e ya le kgodišo mara motho wa ralokang e role ya go gomotša ke mme ka lapeng another one mme ke motho wa tumelo motheletši ge re bala buka ya timoti wa bobedi chapter 1 from verse number 5 lentšu la modimo le re ke gopola tumelo ya makgonthe yeo o nago le yona tumelo ya go swana le yela ya magolo ao luise le mmago onika ba be bego ba na le yona ke tloga ke kgolwa gore le wena o na le yona motheletši mo ke seswantšhiso tsa paulo se ba bolela le timoti a re go timoti a re ke tloga ke gopola ga botse tumelo ya mmakgonthe ye o nago le yona ke tumelo ye e le goreng magolo wa gago lois le mmago onika ba be ba na le yona ka mantšho mongwe o bara gore the same faith ye wena timoti o nego le yona ke the same faith ye o e kopisitseng go tswa go mmagolo wa gago le mmago onika kore is the reflection of the faith ye ke e boneng from your parents mmago onika le mmagolo wa go loise ba loso ba era gore go ra gore mosadi ke motho a swantse gore a play another role ka lapeng ya go phela ka tumelo gore e be sešupetso sa gore le bana ba ba tlang after ba kgone go bona tumelo ka mme mma role she mma ke motho wa tumelo. bana ba gakanega ka gae ba ekwa mešito bošego ba sa tse gore ba tšhabele kae motho wa mathomo o ba itshepela go yena kore mme jea rolo yo o kitime ka yena bontšha bana ba gago that role gore le go sesa re kgone go bona the reflection of the faith from your children ye e le goreng to your children ye lo reng it's from their mother mosadi bana ba ja example ye nngwe mo go bona that is why nka fa mohlala ngwana sukare bophelong ba re phelang go bona bja ka jeno dikereke di tletse batho ba basadi ka baka lare basadi ke bona ba lego ge ba bona bothata ka gae ga ba no dula ba kitima ba go nyaka thušo ka ntle ba ka ba ba ye bathong ba basotho ba ka ba ba ye dikerekeng tse di fapaneng mara mosadi ga a dule le bothatano gore go tla loka Rena banna re na le tendency ya gore this situation e tla fitlha mafelelong e nke re bona gore e difficult mara motho wa mosadi ke motho yo le gore ga a bona bothata o thoma le go tšwa kitima go nyaka thušo ka ntle basadi ke batho ba go phela ka tumelo and ge re ka ka dikereke re o setša gore basadi ba ba bankina ka dikereke ba tšere le bana ka moka bana ba ile re šala mmamorago ka bakala re nyaka thušo le rena we want help re ya go kgetha re ya go thekga mma a ba dule ka lapeng ba no re tla no bona mosadi ke ena a kgonang go goga lapa la gage go tliša go le tliša tumelong mosadi o playa role ya go kgona go draka the family to faith a re tla ke le botšee ke ile ka re ge ke kitima ka kopana le thušo thušo šiona mara nna ke re wena ke re e re le go nyaka thušo o e nyakela go morena e re go ntse o tlhalala le lefase o tšhabele go morena bana ba kgone gore ge ba khumana thušo ba kgone go tseba gore ka molapelele thušo re humana go morena modimo nkare a go šegofatše pointeng wa mafelelo gore mme a se mosadi wa go kgona go belega fela ke itlhalositse kwa mathomogong ka re mme ke mosadi fela ka role ya e playang ke a tseba gore go na le bomme ba ba belegeng mara a senka ba ba le nako ya go kgona go gola le bana ba bangwe o sa le mme mara fela ngwanešu ge e le gore sa le wa tšhabela ngwana wa gago se re o e bolela jwale nka no re go ba difficult gore nka go bitša mme ke le mathobela bolebe ka baka la gore o tšhabetše bong bja gago and another part a re kweng gore na johana ga e hlalosa o re morena jesu go dira je john chapter 19 from verse 26 to 27 e re jesu ga a bona mmagwe le barutiwa le morutiwa yola a bego a mo rata kudu a eme le yena lentšu la modimo le re a re go mmagwe mma morwa o šuwe ke moka

O re ga le koteng ya sefapano a lebelela, o bona Maria mmagwe. O bona a le kgauswi le morutwana wo e le gore o ba morata kudu. Lentšu la Modimo le re a mo goeletša a re, Mmawe! A re, Mma! A re go yena a re, Morwago šuwe! A mo šupetša morutiwa wa gagwe wo e le goreng o be a mo rata kudu. A se paelotši karsane ya Maria mara o re go Maria o re, Morwa go šuwe a fetša go moruti yo šuwe, go morutwana a re go yena a re, Wena morutwana, mma go šuwe. Ka mantšu a mangwe, o be a re, From today, Maria, tšea the role ye o e raloka godimo ga bophelo wa ka ya go ba mma, o e raloke ka gare ga morutwana wo. A na motswadi, a na my parents, mo godiše jwale ka mma. O tla re ga a gola o tla go bitša mma. a fete a re go morutwana a re mona mmago šowe player be, be a son to this woman o mo hlokomele jale ka mmago wa go tswetšego le ga se ya go tswala o mmitše mama o mo hlomphe o dielelo tša ka moka le be mama le morwa se se bontšha gabotse gore to be a mother it's not only go bana ba gago bao ba belegeng goba mme e thuša gape le go bana ba e le gore wa ba godiša wa player that role ke tla e bušeletša gape ke tswalela molaetšong ngwanešu gore go ba mma ke bong ke diety a se ntho e le goreng ke title o yela sekolong a se basadi ka moka ba be be le popelo e lego bomme mara ke mosadi wa tšea maikarabelo in the community or in the family a godiša bana le maikarabelo a Modimo a mo filego ona, and Modimo o kgona go mo putsa. Ka mantšu a mang ke tliša go molaetša le go basadi ba e le goreng ba godiša bana mara e se go ba bona ke re you are playing an important role le bomme ka moka ba e le goreng lena le bana continue o bontšha bana ba gago lerato lead them ba bontšhe tumelo ba godiše ka lerato o ba godiše jalo ka mme modimo o tlo no tšwela pele a go okeletša matšatši a go phela modimo a tšwele pele a le šogofatša